Eki eki gavumenti ekozire kwongyera emyezi mukaaga omu LC 1 nyowe ningira ngu LC 1 nibagireeba nereeba ngu tekagizire buzibu ahabw'okuba gavumenti tekubaasa kugira ngu ku LC 1 ku erikuba etakukora teine bizibu bya ngu eine ebizibu ebi erikureeta omu gavumenti tekuba eine neegumaho ahabw'okuba nyowe tinkugira ngu haguzire sente z'okubaasa kuteera oburuuru obwo kwihaho. LC1 nibagireeba nk'eky'erikukora emirimo yaayo ahabw'okuba n'abantu omu seero bonka gye hati n'ahi bongyereiremu aga meezi mukaaga abantu barimu nibasiima nibasiima ngu abantu bakozire ki babongyeire tibakagarukaza kuza omu buruuru bategyereize ehi gavumenti eraagarukye kwongyeraho ekindi ameezi mukaaga agu gari ahwe yaateeza oburuuru yaayetebeekanisa yaabwine sente ku ereeta akazibwine. baaguma na baayerosi-izi baabo. Ati, Ameezi mukaaga nk'ekisanja. Ninsiima Purezidenti Museveni okuteekateeka kandi akaranzya hare akareeba abantu itwe nkaitwe aba LC kugumizamu nitukora naarwanyisa eriza yaitu. Mbwenu ninsiima abantu mwena itwe kutwongyera kureebeka ngu twagumizamu nitubakorera. Twine okuteganisibwa ahabw'abantu abantu obutwetegyerezana twine kotsi abantu baine emishango okwija kurebuka ngu baije omu koti ya LC ii bakuruga omu one bakagipositinga bakaija omu two tukagihandoringa kurebuka ngu nitukorera rwanyisiriza. Nikirungi n'amazima bahaire LC ii na LC I emyezi mukaaga kuba bari omu saaviisi ahabw'enshonga ya gavumenti obutagira sente. Kwonka kontrakiti neegamba emyaka etaano ei baakozire n'abantu nk'endagaano. Kwonka ku twagiire kushwijuma itwe nk'aba nrm, twashanga sente zitariho z'okuteeza obururu. Twikirizana ngu ku twakwongyera aba Local Government aba LC1 na 2 ameezi mukaaga tukaba nitutebeekanisa esente z'okuteera akaruuru ahabw'okuba harimu challenges nyingi. Omu ba LC twos harimu abamazire emyaka makumi abiri abarugire aha muramwa, abarikwijura amata g'abantu emiliyoni nka mukaaga, abarikusinga ebintu by'abantu emiliyoni nka etaano, abantu bari omu bwitani, amaka gariyo nigahondana ahabwa abebembezi abarugire aha muramwa. Kwonka abakuba batari aha muramwa bo batukorire omurimo murungi. Mbwenu tukabaire nitushaba. Ngu Ruhanga yaaba nakikunda tutunge esente tuteeze oburuuru ahabw'okuba nangwa abantu enyima tibashemereirwe n'okuheereza abantu ab'ekisanja kubongyera ameezi mukaaga ahabw'okuba nibenda ngu buri myaka itaano babe nibateera akabi reero okozire gye bamugareho otakozire gye bamuhyo. Eky'okuronda abeebembezi ba LCC One n'abandi abantu ekyo gavumenti ya nrm tekakoreraga aheeru y'amateeka. Attorney General w'eihanga, Nateeka okushushumya ekiragiro ekyo akoraganire na minister wa local government ow'ekitiinisa Raphael Magyezi baatwongyera ebiro igana kinaana ebirikwingana n'ameezi mukaaga kandi ago mukaaga buriijo nitwija kuba nitweteire ekanisa kuza omu karuuru nainga kuronda esente z'okuteeza akaruuru kwonka ebindi tihariho Abantu buhuumure tihariho kwenda ngu agume omu ntebe ei arimu nainga abure kuteererwa akaruru. Twena tukateererwa akaruru, naanye nkateererwa akaruru. So nitubashaba abanyamuhurire musaasaane engira egyo muhuumurize abantu ngu akaruru ka NRM nikaija.